Machiang'i bono goika igoro y'ebiita bia bwoye pi, aye igoro y'ebiita bia bwoye pi bono aria ninka, aria momogusie kera omonto, moinyorete Ruto kera omonto agachire Karen, Gachagua bono nigo akondoa monyoro, na intwe toite kogenda mpaka Nyansiongo amatiang'i, kera omonto abaekerwe amabuta, amabuta, amabuta, amabuta, imokia omonto okomonyora nchera otara register, pi gakura. Mwaroche bono abagusii mwensi pi, ng'a William Ruto achiete akarigia omwana omoyio bagakwanania. Ekero bakwanania bagacha amo, buna abanto ba Kalenjin land abasigisi bonsi pi, bachire amo. Mbaigwananete bono goika torende eserekari yaito. Esegi eye Mount Kenya yatotigire, na abagusii baamweire, abakamba baamweire, togokira iga. twachandekire. Bakamanya koimoka, bakarangeranigwa bono bachire amo, abagoteba tuta amo. Gideon moyo nere orenge omobisa orute omobe. Lakini ekero baroche ng'a eserekari yabo ngokunu ere, ebachete amo, bakabwatana, bono niga bagasaine korenda eserekari yabo. Bono iga rumors chigasaine ng'a, chinkwana konya gweta gweta ng'a, nkoimoka bare, barosie egento tokoroka ng'a. two cabinet secretaries slots, bono bagachia koba Musalia Mudavadi na abande babere. Egere barete Gideon Moi ime na abanto bande. Echi rumors iga ase na around. Ngorigereria bare enchera gete bakorendana. Ekio giatoregetie egento ekemo. Na mobe eserekari, na motaba obomo nabwo obwamuimu ase egesakwa, obomo nabwo obwamuimu, mobase gosiereria buna omogusii koba amo. Nagenda igaa juzi, nkonyora ase egete nagenda igaa ngata. Kwatebwa one omogusia omenyete aa, one omogusia oyonde ogorete aria, one omogusia oyonde ogorete moino aria. Ng'a magwake esabu ng'a mpaka omogusia oyomo oigete oo, agatebia oyonde ng'a inchuo iga ekeginka nkere aa. Agatebia oyonde akarangera oyonde inchuo gocha aa. Obomo obwo tokorokia ase ebiashara ase okogora amaremo toborete ase siasa, toborete ase siasa. Abagusii bagoika ase babwatana ebiombe ebiombe ebiombe ebiombe bagurana amaremo, chigari, ebiashara gochia. Obwo nabwo obomo togoteba bono toborete ase siasa. Bono iga buna togokwana iga, Matiang'i na Maraga babe intwe tware emeeting. Abanto abwo bonsi pi banche babatancha, Abagusii batagiamerete. Maraga kura nchii abwate Matiang'i bado tara confirm chiri chia isiko, echia Gusii nachiare sure. Na korwa chiagusi ntogwa afford gochibaga, igo abanto goaka esabu baikaranse nse babwatane. Simple and clear. Nchera teiyo toratware chi presidential candidates ibere korwa Gusii. Nchera teiyo toratane chikura chiaito buna abagusii. Na nchera teiyo totabe ntosupport Matiang'i. Narwo egesample kende rinde juzi ngabatebia iga, Raila takereti Ruto kura, tamo campaignereti, tamo campaignereti nonye. Banto baye bagaakire Ruto right, left and centre, gochiana gochia bakomotandorana. Rakini bono iga nere ore serikali oteba ase amagenderero agochia. Ase ki? Ase eng'encho ya obomo bwa abanto baye. Igo tari lazima. motogie eserekari momanye gosikwa, mogosikwa ase okoba abakong'u, gose ore ong'igwe na Japhet Nyakundi, tari gochia koabera ring'ana ria mogosikwa, igo mogochaywa mono, inwe abanto baria mokwegwa chiperemende, mogochaywa mono, tiga tu- tware abagusii bonsi pi bache amo, baikaranse bakwane eluya yamo. Eye nere echance yoka tobwate yokoa motiang'i chinguru. babosie mbarati. Bono goika mobeke chidifferences chiaino chionsi pi kando, tochakere nse, chimca chionsi pi chia Kisii county chitware emeeting yabo, chimca chionsi pi chia Nyamira county chitware emeeting yabo, baikaranse nse bagambe naki naki tokoreta omogusii amo, egento na ekemo obomo bwa omogusii. Egia kabere, naki tokoreta amagenderero gose iga aa, ntobwati alternative, ntobwati alternative, tokorusia emcaa, torore simbarati na eseneta yaye bagokwanani, onye onka na simbarati bacha amo, baikaranse batebe ng'a yaya, tokogenda iga egesaku giaito giasirire, torosie gusii. Babeke eriomana riabo kando, batebane ng'a bono nechingaki chiokorwanera omogusi. Tomanye koranya ribo na simbarati, bakomerana kero oka ase chisegi chibararete koba, baikaranse batebane ng'a aye ndugu yane, totige gosori, gusii chiaito nkoranere megeka, siasa teiyo tobwate engiya, torosie chisemo chiaito chia gusii chiraba, barente obomo gusii. Alafu abana nibabe goikera amatiang'i na amaraga, bache amo barangerie abangwana aba bonsi ba Nyamira na Kisii, babatebi ng'a twaumerane Nyansiongo omatiang'i, matiang'i bono goika igoro ya ebita bia boye pi, aigoro ya ebita bia boye pi bono aria ninka, aria momogusii kera omonto, moinyorete Ruto kera omonto agachire kare. Gachagua bono nigo akonyora omoyoro, na intwe tokogenda mpaka Nyansiongo Matiang'i, ka mbaya mbaya. Matiang'i igoro iga bono Nyansiongo kabisa, rianyeire igo ire abanto baye ndoba baikaranse twainwa ne echae buna intwe tore inchara twaragera, ki tokoboka nko erinde nakorwa ng'a igotete. Korwa keroka, naika kijauri, naeterwa Matiang'i, nanywa echae, natirocha Nairobi aa. Mongwana egete omogusii ang'akerete esimi korwa US, agateba ng'a tiga ebita bigorwe, onye echae matiang'i egete abanto bagorerwe, nabo bagochanga chibesa matiang'i agorerwe echae. Kei, ekero abanto baigwa ka boe, banywa, agorerwe amabere kabisa. Bono matiang'i egorerwe ebita bia nyansiongo, omochie obwate na omonene nanyore agenkuete iga are engaki egete. Egetio nyakero tobekerwe etent, tokaranse oo, twasemani. Aria nonya togochia gotwara chimeeting totebigwe ng'a this time round nonya amaraga bare aha nyomba, abagusii bakere tibatebi ng'a amaraga na matiang'i nonya bare omatiang'i iga aria nyansiongo, gose nonya bare omaraga aria gose omogirango gose west gose not mogirango, bakerete nyomba bakogamba. Okoigwa ng'a omonto ochiire omatiang'i gose omaraga gose nkai, ense yanyegera. Nyansiongeri bono ngonyetantore ebesiti, matiangi gure rita, onye watchman kero onye tebi bono are ninka yomogusii bwensi, nabo togosoa, egere togambe bono buna abagusii ase eke ere, ntokobanchera eye togocha aywo alafu tonyore ribaga rigiya ebisaku binde bigotorigereria buna abanto bare arae, tomanye komoka twensi pi, naende tochake gosambaratisha, oyomo okwana ochia, oyonde okwana ochia. Omonto nantexete iga ase comment section, agontebia ng'a Gusii ere totama, ngomoborie bono tiari nakobori, kare twabire totama, Ruto ntwa gosinja amoakete chikura, magenderero ki atoeire? Ruto nanyorete chikura korwa Nyamira, mpaka emochumbe naye tokorwa oo, omochumbe oywo oka, naye toe para this time round? Taiyo. Mbakerete Ruto last time, bono iga chikura chiachire chi amagenderero achire gusii? Taiyo. Chinyomba echi gasi nekoera chinsemo chinde, gose onga aria mwarorire affordable housing egokora, teri teiyo nonya, teri koagacha amabati okagete tari. Omanye gontebia iga ng'a intwe tore tutaama, kero oshuru ekomenta, omogusi nare oo gose tai ase oshuru eywo, noare naende akumia kabisa ekero intwe tobwate ebiashara ebinge rende bosa onga iga are. Na Kenya engima generally, abagusi ase ebiashara moto tore. Igo gento nkeiyo kera matter bono iga ase omogusi kerakonye omogusi otatiga obomo na amagenderero aria gusii. period. Bono ntitagete abagaka baria b'ebinyoro abatureti, morangeranie oyomo ase oyomo, moende emechie ase emechie, motoche ng'ora ng'ora ng'ora ng'ora, moche amo mototebi ng'a this time round twamoira bono iga matiang'i. Mogende door to door, toigwete abanto kumi na nane baregestire gusii ng'a gwagachikura, gusii engima, egosori bono ere gusii. Inche nkore evideo ya okoregister gwoka. Lakini koamatia ng'a chinguru chakera registration. Gose abanto sokia, soka isiko abanto baregeste chi, banga chiraini. Banga chiraini register. Nkwenda nde gusii this time round, mande ino nde. Tete ndigie vijana, tobabeke kabisa. Baria batanyare goika ase registration, nonya ne fare abaegwe.

Register kabisa nere rituko ria chikura nturi chikoabereri kera omonto one by one lakini first obomo maraga matiang'i arati onyonka arati matiang'i arati maraga chionsi echi chionsi pi na abajumbe bonsi pi bagusii.